Salam meni hormatly adamlar! Garaşsyz baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň san ulgamy arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hemem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Salam, hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Biz şu gün Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirýäris. Mejlisde resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna serederis we käbir meseleleri ara alyp maslahatlaşarys. Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Muhammedowa söz berdi. Wise-premýer býujet ulgamyny kämilleşdirmek, milli kanunçylyga halkara tejribäni ornaşdyrmak, döwlet maliýe serişdelerini netijeli ulanmak boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, iki müň ýigrimi üçünji ýyl üçin Döwlet býujetini işläp taýýarlamak, iki müň ýigrimi bäşinji ýyldan başlap orta möhletli býujet meýilleşdirilişine geçmek we bi ulgamyň dolandyrylyşyny döwrüň talaplaryna laýyk guramak maksady bilen durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän anyk çäreler barada hasabat berildi. Türkmenistanda býujet işini kämilleşdirmek boýunça çäreler hakynda Kararyň deslapky taslamasynyň taýýarlanandygy barada aýdyldy. Ol ýurduň Býujet kodeksiniň wezipelerini hem-de talaplaryny ýerine ýetirmäge gönükdirilendir. Resminamada Döwlet býujetini üç ýyllyk möhlete işläp düzmek, ýerine ýetirilişine gözegçiligi berkitmek we býujet ulgamyny dolandyrmagy kämilleşdirmek boýunça çäreleriň toplumy iki müň ýigrimi ikinji, iki müň ýigrimi dördünji ýyllarda degişli kadalaşdyryjy hukuk namalary işläp taýýarlamak göz öňünde tutuldy. Şonuň bilen bir hatarda ýörite döwlet toparyny döretmek we onuň düzümini tassyklamak teklip edilýär. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, häzirki zaman şertlerinde ykdysadyýeti dogry we sowatly dolandyrmagyň örän möhümdigini, şunuň bilen baglylykda, onuň gurallarynyň biriniň býujet ulgamy bolup durýanyny belledi. Şu işlerde möhüm maliýe resminamasy bolan ýurdumyzyň Döwlet býujetiniň kemala getirilmegine möhüm orun berilýär. Pul akymlaryny dolandyrmagyň güýçli, durnukly ulgamy döwletiň ygtybarly bolmagyna, Watanymyzyň gülläp ösmegine hem-de onuň raýatlarynyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardam edýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de wise-premýere bu ugurda işleri dowam etmegi tabşyrdy. Soňra wise-premýer ulag-aragatnaşyk ulgamyny toplumlaýyn esasda ösdürmek, multimodal gatnawlar üçin mümkinçilikleri artdyrmak we ilata edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň, Merkezi bankyň we Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň karz serişdelerini çekmegiň hasabyna Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde Halkara howa menziliniň gurluşygyny maliýeleşdirmek boýunça teklipler barada habar berildi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, ýurdumyzda telekeçilerimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän iri düzümleýin taslamalary maliýeleşdirmäge halkara guramalaryndan maýa goýumlary çekmek arkaly olar bilen işjeň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň milli durmuş-ykdysady strategiýanyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi makullap, wise-premýere meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Abdrahmanowa söz berdi. Wise-premýer Türkmennebit döwlet konserniniň guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça ýöriteleşdirilen edil hyzmatlary ýerine ýetirmek barada şertnamany baglaşmak hakyndaky kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Resminama laýyklykda, Hytaýyň Nebithimiýa korporasiýasynyň ýanyndaky Halkara nebit hyzmatlary kompaniýasy bilen degişli şertnama baglaşmak göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, nebtiň gazylyp alynýan möçberlerini ýokarlandyrmak üçin pudaga öňdebaryjy tejribäni giňden çekmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de beýeresminamanyň talaba laýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Soňra wise-premýer Hazar deňziniň türkmen kenaryny özleşdirmek, hususan-da, önümi paýlaşmak hakyndaky ylalaşyk esasynda Çeleken şertnamalaýyn çägini özleşdirmek işlerini netijeli dowam etmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Dragon Oil Turkmenistan Ltd kompaniýasy bilen bilelikde degişli işleri geçirmek baradaky teklipler beýan edildi. Bi kompaniýa bilen Türkmennebit döwlet konserniniň arasynda gol çekilmegi göz öňünde tutulýan şertnama barada hasabat berildi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, bu ulgamda öňde durýan wezipeleriň çözülmegine oýlanyşykly hem-de toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi makullap, wise-premýere bu ugurdaky işleri dowam etmegi tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ýazmyradowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, şeýle hem ýerleriň medeniýetini we suw üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Wise-premýer degişli hünärmenler bilen ýerlerde ýurdumyzyň welaýatlarynyň ekrançyk ýerleriniň medeniýetini ýokarlandyrmak hem-de suw serişdelerini tygşytlamak maksady bilen işleriň geçirilendigini habar berdi. Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda galla uragy güýçli depgin bilen dowam edýär. Bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işleri alnyp barylýar. Möwsümleýin oba hojalyk işleriniň çäklerinde daýhanlar şaly, gant şugundyryny we beýleki aralyk ekinleri ekýärler. Şunuň bilen bir hatarda, gowaça ideg etmek boýunça Agrotehnikanyň kadryna laýyklykda hatarara bejergi, ösüş suwuny tutmak hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär. Şeýle hem Türkmenistanyň Suwüpjünçilik meseleleri boýunça hökümet toparynyň maslahatynda meýilnamalar düzülip, degişli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimize hytaby etdiňläp, galla oragynyň öz wagtynda tamamlanmagynyň hem-de hasylyň ýitgisiz ýygnalmagynyň üpjün edilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz täze ýylyň hasylynyň düýbüni tutmaga şu günlerden taýýarlyk görmegiň, bugdaý oragyndan boşan meýdanlara aralyk ekinlerini ekmegiň zerurdygyna ünsi çekip, gowaça ideg etmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginlerini güýçlendirmegiň möhümdigini belledi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz oba hojalygynda ýerleriň hasyllygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjek hem-de obasenagat toplumynyň ägirt uly kuwwatyny amala aşyrmaga ýardam berjek suw tygşytlaýjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagynyň wajypdygyny belläp, bu ugurda degişli görkezmeleri berdi. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Pürçekowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzda ykdysady taýdan bähbitli we ekologiýa taýdan arassa gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ulanmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul eden Kararlaryna laýyklykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de ýaşyl energetikany döretmek boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde Altyn asyr Türkmen kölüniň töwereginde dörediljek ilatly ýerleriň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin Kuwwatlylygy on megawat bolan köpugurly gün we ýel elektrik bekedini gurmak boýunça guramaçylyk işleri dowam edýär. Şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ýurdumyzyň çet gyraklarynda we barmasy kyn ýerlerinde ýerleşýän ilatly ýerleriň elektrik üpjünçiligi üçin ulanmak maksadalaýyk hasaplanylýar. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, hödürlenen teklibi makullady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň elektroenergetika ulgamyny döwrebaplaşdyrmakda we kuwwatyny artdyrmakda eýeleýän uly ähmiýetini nazara almak bilen, bu ugurda alnyp barylýan işleriň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiz ýaşyl energetikanyň mümkinçiliklerini peýdalanmak boýunça täze taslamalaryň aýratyn zerurdygy barada aýdyp, daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän energetikanyň ykdysady taýdan bähbitli desgalarynyň gurulmagynyň Bellenilen meýilnamalaryň, şol sanda ekologiýa abadançylygyny we ýurdumyzyň sebitleriniň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşini üpjün etmek boýunça meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönden-göni ýardam etjekdigini belledi we bu ugurda degişli tabşyryklary berdi. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Atdaýewa söz berdi. Wise-premýer Expo iki müň ýigrimi bäş bütindünýä sergisine Türkmenistanyň ýokary derejede gatnaşmagyny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Ýaşaýşymyz üçin, geljegiň jemgyýetini döredýäs diýen şygar bilen guraljak bu halkara forumynyň iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň on üçünji apreli, on üçünji oktýabry aralygynda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçiriljekdigi habar berildi. Guramaçylyk işleriniň dowamynda ýapon tarapy Türkmenistanyň milli pawilýonyny Durmuş mümkinçiliklerini giňeltmek atly bölümde ýerleşdirmegi teklip edýär. Şunuň bilen baglylykda, Expo iki müň ýigrimi bäş sergisinde ýurdumyzyň pawilýonyny gurmagyň binagärlik-gurluşyk taslamalaryny saýlap almak üçin ýurdumyzyň gurluşyk kompaniýalarynyň arasynda bäsleşik yglan etmek meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, ykdysady strategiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, häzirki wagtda Türkmenistanda ykdysady ösüşiň milli nusgasynyň kemala getirilendigini, munuň özi türkmen halkynyň abadan durmuşyny üpjün etmäge hem-de ýurdumyzy dünýäniň ykdysady taýdan ösen we syýasy taýdan durnukly döwletleriniň hatarynda mynasyp orun eýelemäge mümkinçilik berýändigini belledi. Arkadagly Serdarymyz Expo iki müň ýigrimi bäş dünýä derejeli halkara sergisine gatnaşmagyň möhümdigi barada aýdyp, şeýle giň gerimli gözden geçirişiň Türkmenistanyň gazananlaryny, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny açyp görkezmek, tejribe alyşmak, özara bähbitli hyzmatdaşlyk meselelerini oňyn çözmek üçin giň mümkinçilikleri açýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň milli pawilýonynyň bezeg işlerinde özboluşly çözgütleriň ulanylmagy zerurdyr we olarda milli binagärligiň gadymy ýörelgeleri öz beýanyny tapmalydyr. Hormatly Prezidentimiz bu babatda toplanylan oňyn tejribäni hem-de ony yzygiderli baýlaşdyrmagyň zerurdygyny belläp, wise-premýere ýurdumyzyň halkara sergisine gatnaşmagynyň ýokary derejesini üpjün etmek boýunça guramaçylyk işlerini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmedowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň iýul aýynda geçiriljek esasy çäreleriň tertibi barada hasabat berdi. Şol çäreleri, maslahatlary, döredijilik duşuklaryny, onlaýn çärelerini, sergileri hem-de şanly senelere bagyşlanylan wagyz-düşündiriş çärelerini özünde jemleýär.

Wise-premýer Gurban baýramy mynasybetli Aşgabat şäherinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda dürli medeni çäreleriň geçiriljekdigini habar berdi. Geljek aýda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň meýilnamasy hormatly Prezidentimiziň garamagyna hödürlenildi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, halkymyzyň ägirt uly döredijilik kuwwatyny görkezmäge, ulgamyň işgärleriniň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmaga täze zehinleri ýüze çykarmaga ýardam bermäge gönükdirilen iýul aýynda meýilleşdirilen çäreleriň ýokary derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen çäreleriň meýilnamasyny makullap, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Soňra wise-premýer Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna akademiki hukuk derejesini bermek hakyndaky Kararyň taslamasy barada hasabat berip, ony döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi. Hormatly Prezidentimize hasap et diňläp, ähli ulgamlar bilen birlikde, häzir türkmen medeniýetini we sungatyny kämilleşdirmegiň, baýlaşdyrmagyň esasy wezipeleriň biri bolup durýanyny belledi hem-de hödürlenen resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we ähli medeniýet we sungat işgärlerine mähriban Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde täze zähmet üstünliklerini arzuw etdi. Öz nobatynda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmedowa Mary welaýatynda giň gerimde bellenilýän Medeniýet hepdeliginiň dowam edýän günlerinde bu şatlykly habaryň ruhlaryny belende göterendigini aýdyp, medeniýet, sungat hem-de döredijilik işgärleriniň işine hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ynandyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Toýlyýewa söz berdi. Wise-premýer çagalaryň we ýetginjekleriň tomusky dynç alyş möwsüminiň guralyşy barada hasabat berdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýaş nesliň doly derejede dynç almagy, sagdyn ösmegi hem-de boş wagtlaryny medeniýetli, gyzykly geçirmekleri üçin ähli zerur şertler döredilýär. Gökderedäki sagaldyş merkezlerine, şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlaryndaky we Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde çagalaryň dynç alşy dowam edýär. Degişli ministrlikler we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan medeni-köpçülikleýin hem-de sport çäreleriniň giňişleýin meýilnamasy taýýarlanylyp, Oňa laýyklykda, sagdyn iýmitlenmegi, açyk howada gezelençleri guramaga, beden maşklaryny ýerine ýetirmäge, sportuň hem-de milli türkmen oýunlarynyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga gönükdirilen çäreler görülýär. Çagalar üçin daşary ýurt dillerini öwrenmek, kompýuter sowatlylygy, şekillendiriş sungaty boýunça öwrediji, ösdüriji häsiýetli okuwlar hem-de aýdym-sazly çäreler guralýar. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, tomus döwründe mekdep okuwçylarynyň dynç alşyny mundan beýläk-de guramaçylykly geçirmäge örän jogapkärli çemeleşmegiň möhümdigini belledi hem-de Bilim ministrligi we Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan çagalaryň oňat, gyzykly dynç almagyna we arassaçylyk öňüni alyş talaplaryna laýyklykda arassaçylyk kadalarynyň berjaý edilişine berk gözegçiligiň üpjün edilmelidigini tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Meredowa söz berdi. Wise-premýer Aşgabatda ýigrimi dokuzynjy iýunda geçirilmegi meýilleşdirilen Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň altynjy sammitine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli maksatnama hödürlenildi. Bellenişi ýaly, ýurdumyz parahatçylyk söýüjilikli, döredijilikli daşary syýasy strategiýany yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, Hazar deňzinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, sebit ähmiýetli wajyp meseleleriň sazlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamakda möhüm orny eýeleýär. Aşgabat sammitiniň gün tertibine ileri tutulýan ugurlarda netijeli döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge degişli meseleleriň toplumy giriziler. Şeýle hem forumyň çäklerinde birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Ýigrimi sekizinji iýunda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahatam sammite taýýarlyk meselelerine bagyşlanar. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, goňşy döwletler bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Beýik syýasat, hemişelik Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de umumy bähbitlere laýyk gelýän, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda ýola goýulýar. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen maksatnamany makullap, altynjy Hazar sammitiniň möhümdigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Hazar deňzi boýunça ileri tutulýan meseleleri çözmäge saldamly goşant goşýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Hazarýaka ýurtlaryň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi, Hazar deňiz sebitiniň ägirt dürli serişde, ulag-aragatnaşyk, energetika we senagat kuwwatynyň netijeli durmuşa geçirilmegi ugrunda yzygiderli çykyş edýändigini belledi. Şunuň bilen bir hatarda, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyna, ekologiýa we daşky gurşawy goramak, gadymy Hazaryň bioköpdürlüligini aýawly saklamak, Tebigy baýlyklardan rejeli peýdalanmak ýaly möhüm ulgamda gatnaşyklara uly ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň Hazarýaka döwletleriniň arasynda özara bähbitli köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge, degişli şertnamalaýyn hukuk binýady kemala getirmäge, abraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gönükdirilen anyk başlangyçlary munuň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistan ýurtlarymyzyň arasyndaky doganlyk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň Hazaryň parahatçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk deňzi derejesiniň pugtalandyrylmagyna mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn goldaw bermegini dowam eder. Hormatly Prezidentimiz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere döwletara hyzmatdaşlygyna täze itergi berjek Aşgabat sammitiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi hem-de belent mertebeli myhmanlaryň halkymyzyň myhmansöýerlik däplerine laýyklykda garşy alynmagyny tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Çakyýewa söz berdi. Çakyýew milli elektron kommunikasiýa ulgamlarynyň we olary işläp taýýarlaýjylaryň meseleleri boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Maglumat we ony goramak hakynda Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, milli elektron kommunikasiýa ulgamlarynyň Döwlet sanawy hakynda we milli elektron kommunikasiýa ulgamlaryny işläp taýýarlaýjylaryň Döwlet sanawy hakynda düzgünnamalaryň taslamalary işlenip taýýarlanyldy. Bu ugurda işleriň utgaşdyrylmagyny şu Düzgünnamalara laýyklykda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentliginiň üstüne ýüklemek göz öňünde tutulýar. Bu resminamalara ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin milli elektron kommunikasiýa ulgamlaryň sanynyň artdyrylmagyna, giňeldilmegine we ösdürilmegine gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, sanlylaşdyrmagyň türkmen ykdysadyýetini mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan ugur höküminde kesgitlenendigini belledi. Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň iki müň on dokuzynjy, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy maglumat tehnologiýalaryny giňden ulanmagyň hasabyna dürli pudaklaryň işiniň netijeliliginiň hem-de durmuş ulgamyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Döwlet Baştutanymyz iri taslamalaryň has-da kämilleşdirilmegine we yzygiderli durmuşa geçirilmegine uly üns berilmelidir diýip, agentligiň ýolbaşçysyna bu meselä giňişleýin çemeleşmegi we bu ugurda alnyp barylýan işlere içgin seljerme geçirmegi tabşyrdy. Soňra agentligiň baş direktory suw akabalaryny çuňaltmak hem-de gyrmançalardan arassalamak üçin ulanylýan läbik sorujy derýa gämilerini abatlamak we täze gämileri gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Deňiz we derýa ulaglar ulgamynda pudaklaýyn edaralar bilen işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak, hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça yzygiderli işleriň alnyp barylýandygy aýdyldy. Meýilnama laýyklykda, abatlanylýan hem-de täze gurulmaly derýa gämileriniň ýyllyk zerurlyklaryny, buýurmalary ýerine ýetirmegiň möhletlerini kesgitlemek boýunça degişli işleri geçirmek hem-de hünärmenleri taýýarlamak we goşmaça iş orunlaryny döretmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna iş meýilnamasynyň degişli taslamasyny taýýarlamak baradaky teklip hödürlenildi. Hormatly Prezidentimiz hasap et diňläp, milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmekde ulag ulgamynyň ähmiýetine üns çekdi hem-de ýurdumyzyň içinde bolşy ýaly halkara ulag gatnawlarynyň ösüşi babatda deňiz we derýa arkaly gatnawlaryň barha artýan ornuny belledi. Döwlet Baştutanymyz läbik sorujy gämileriň gurluşygynyň tehnologik hem-de innowasion düzüm bölekleri we beýleki enjamlar bilen giňişleýin gyzyklanyp, hil hem-de bäsleşige ukyplylyk alamatlary boýunça ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýokary sepgitlere çykmaga mümkinçilik berýän öňdebaryjy dünýä tejribesiniň, iň täze inženerçilik işläp taýýarlamalaryň we nou-haularyň çekilmelidigine aýratyn üns çekdi. Hormatly Prezidentimiz häzir Türkmenistanda derýa düzümleriniň ulgamynyň toplumlaýyn ösdürilmegine hem-de kämilleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, ýurdumyzyň läbik zorjy gämilerini abatlamak hem-de gurmak meseleleriniň möhümdigine we öz wagtynda çözülmelidigine üns çekdi we agentligiň ýolbaşçysyna oba hojalyk toplumynyň düzümleri bilen birlikde bu ugurda meýilleşdirilen işleri durmuşa geçirmek üçin anyk çäreleri görmegi tabşyrdy. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly Prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde birnäçe meselelere seretdik. Pudaklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resminamalary kabul etdik. Şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirip gutarýarys. Men siziň ähliňize berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin. Sag boluň!
Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanyş edýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda teatr işini hasam kämilleşdirmek, teatrlaryň döredijilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek maksady bilen, şeýle-de Türkmenistanyň prezidentiniň iki müň ýigrimi ikinji ýylyň üçünji fewralynda çykaran iki müň bäş ýüz segsen altynjy Karary bilen tassyklanan teatrlara milli ýa-da akademiki hukuk derejesini bermegiň

Arkadagly Serdarymyzyň gutlagy bilen açylan Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligi baý mazmunly çäreleri işjeňligi bilen tapawutlanýar. Hepdeligiň üçünji güni hem giň gerimli dabaralary bilen häsiýetlendi.
Günüň birinji ýarymynda bu giň gerimli döredijilik çäresine gatnadyjylar üçin gadymy Merw taryhy-medeni döwlet goraghanasynda taryhy-medeni ýadygärlikleri aýap saklamagyň täze ýörelgeleri hem-de syýahatçylygy ösdürmegiň ugurlary atly meýdan şertlerindäki okuw maslahaty geçirildi. Özboluşly ýadygärlikleriň bu toplumy dünýäniň ähli künjeginden köp sanly syýahatçylary özüne çekip, şol bir wagtyň özünde ylmy barlaglaryň hem-de täze açyşlaryň barlaghanasy bolup hyzmat edýär. Hormatly Prezidentimiziň Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlagynda türkmen halkynyň şöhratly taryhynda aýratyn orny eýeleýän gadymy Mary topragynda taryhy-medeni ýadygärliklerimiziň, milli gymmatlyklarymyzyň, tebigy täsinliklerimiziň ençemesi ýerleşýändigini, oň gadymy döwürlerden bäri ylmyň, edebiýatyň hem-de sungatyň ösen ýeri hökmünde giňden meşhurdygyny nygtaýar. Munuň özi ýaş nesilleriň kalbynda ata-babalarymyzdan şu günlere gelip ýeten gadymy gymmatlyklarymyza söýgi döretmekde, buýsançly taryhymyzy giňden wagyz etmekde aýratyn ähmiýetlidir. Ir bilen medeni forum gatnaşyjylar Uly Gyzgala baryp gördüler. Ölçegleri bilen haýran galdyrýan Uly Gyzgala Soltangalanyň günbatarynda ýerleşip, biziň eýýamymyzyň altynjy-ýedinji asyrlaryna degişlidir. Bu ýadygärlik gözelligi bilen häzirem görenleri haýran galdyrýar. Galanyň berk diwarlary on bäş metr beýiklige çenli saklanyp galypdyr. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bu ugurda hukuk binýady mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça maksada gönükdirilen çäreler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň hemme welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamak hem-de rejelemek boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Milli hem-de daşary ýurtly alymlar üçin uly gyzyklanma döredýän ýadygärliklerde ylmy-barlag işleri alnyp barylýar. Ine, bu günem ýurdumyzyň hünärmenleri Ýunesko-nyň bilermenleri bilen bilelikde gadymy binagärligiň ajaýyp nusgasyny rejelemek boýunça toplumlaýyn taslamany işläp düzýärler. Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar bu meşhur ýadygärligiň taryhy, goraghananyň muzeýinde görkezilen arheologlaryň tapyndylary bilen tanyşdylar. Bu desgalaryň uly gymmatlygyny tassyklaýan hem-de mundan beýläk-de öwrenilmegini talap edýän soňky ylmy açyşlar barada maglumat aldylar. Soňra taryhy-medeni ýadygärlikleri aýap saklamagyň täze ýörelgeleri hem-de syýahatçylygy ösdürmegiň ugurlary atly halkara ylmy-usulyýet duşuşygy geçirildi. Onda milli mirasymyzy mundan beýläk-de öwrenmek, wagyz etmek, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilýän, türkmen halkynyň gadymy taryhynyň, medeniýetiniň tapgyrlaryny açyp görkezýän arheologiýa-gazuw-agtaryş işleriniň hem-de ylmy barlaglaryň netijeleri baradaky çykyşlar diňlenildi. Türkmen tarapy Watanymyzyň daşary ýurtly raýatlary üçin syýahatçylyk ulgamynda öz mümkinçiliklerini ýyl-ýyldan giňeldýändigini belledi. Duş gatnaýjylara Türkmenistanyň çäklerinde ýerleşýän täsin taryhy, medeni we tebigy ýadygärlikler boýunça syýahatçylyk ugurlary barada giňişleýin maglumatlar almaga mümkinçilik berildi. Merwiň taryhy-medeni ýadygärlikleri atly ylmy kitabyň tanyşdyrylmagy Mary welaýatyndaky taryhy ýadygärlikleriň dünýäniň taryhy-medeni gymmatlyklaryna biziň ýurdumyzyň mynasyp goşandynyň bardygyna şaýatlyk edýär. Ýunesko-nyň medeni mirasynyň bütindünýä sanawyna girizilen gadymy Merw, Nusaý, Köneürgenç, taryhy ýadygärlikler toplumlary, şeýle-de Garagum sähralyklary, Köýtendag gözellikleri syýahatçylarda uly gyzyklanma döredýär. Duşuşykda şeýle-de gadymyýetiň çäklerinden Beýik Ýüpek ýoly geçen Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine garaldy. Wideomaslahatyň barşynda syýahatçylyk pudagynyň ösdürilmegine dürli çemeleşmeler alap maslahatlaşyldy, ýurdumyzyň taryhy, medeni, ekologiýa, sagaldyş syýahatçylygynyň ägirt uly mümkinçilikleri beýan edildi. Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Özbegistanyň, Garagalpagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleri sanly ulgam arkaly maslahata goşulmak bilen, Türkmenistanda medeni-syýahatçylygy ösdürmegiň geljekki mümkinçilikleri barada öz garaýyşlaryny beýan etdiler. Syýahatçylyk ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy hem-de yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak, pugtalandyrmak, ony wagyz etmek hem-de ilerletmek meseleleri bu forumyň baş maksadydyr. Maslahatyň çäklerinde ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçilikleri baradaky wideo şekiller görkezildi. Olar ýurdumyzyň täsin taryhy-medeni künjekleri, UNESCO-nyň Bütindünýä sanawyna girizilen häzirki döwrüň binagärlik ýadygärlikleri, halkymyzyň maddy däl medeni mirasy bilen tanyşdyrýar. Ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki muzeýler hem-de kitaphanalar, medeni ojaklar, ýüzýyllyklaryň dowamynda toplanan çeper hem-de intellektual gymmatlyklary, täsin taryhy subutnamalary hem-de tapyndylary saklaýarlar hem-de artdyrýarlar. Soňra Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Muzeý işi ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlary atly muzeý hünärmenleriniň iş maslahaty hem-de ýurdumyzdaky öý-muzeýleriniň işini kämilleşdirmegiň tejribesini öwrenmek boýunça usulyýet okuwy geçirildi. Bu döredijilik çäresine Döwlet muzeýiniň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň, Gökdepe milli muzeýiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri, welaýat muzeýleriniň işgärleri, suratkeşler, amaly-haşam sungatynyň ussatlary, taryhçy alymlar, etnograflar, arheologlar, döredijilik ugurly ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy. Muzeýde Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň, Şekillendiriş sungaty muzeýiniň, welaýat muzeýleriniň gymmatlyklary, Suratkeşler birleşiginiň agzalarynyň şeýle-de Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň işleri görkezildi. Muzeý işgärleriniň maslahatynda edilen çykyşlarda ýurdumyzda muzeý işini ösdürmek boýunça döwlet syýasatynyň meselelerine degilip geçildi. Türkmen halkynyň örän baý mirasyny goramak, öwrenmek hem-de halkara derejesinde wagyz etmek, şeýle-de sungatda häzirki zaman gazananlaryny bu işde muzeýleriň eýeleýän möhüm ornuny görkezmek şol syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Maslahatlatnyjylar özleriniň taryhy we medeni ugurlar boýunça geçiren barlaglarynyň anyk netijeleri barada giňişleýin maglumat berdiler. Şeýle-de işler milli sungatymyzyň kemala gelmeginiň hem-de dürli ugurlarynyň ösüşiniň aýratynlyklaryny görkezýär. Muzeýlerde geçirilýän ylmy-barlag işlerini hem-de ylmy işgärleri taýýarlamagyň ýörelgelerini kämilleşdirmek duşuşda garalan aýratyn mesele boldy. Şekillendiriş hem-de amaly-haşam sungatynyň ähmiýetli orny bellenildi. Sungatyň bu ugruna dürli döredijilik ugurlary, usullar hem-de ýörelgeler mahsusdyr. Türkmen sungat ussatlary tarapyndan döredilýän nakgaşlyk, heýkeltaraşlyk hem-de kulaçylyk eserleri, zergärlik önümleri, halylar hem-de haly önümler bularyň ählisi ynsana, tebigata, mähriban topraga söýgä ýugrulandyr hem-de türkmen jigmetiniň baý ruhy durmuşyna subutnamalardyr. Şeýle-de medeni çäreleriň çäklerine Mary welaýatynyň Murgaýew etrabynda Oguz han adyndaky Türkmenfilm birleşiginde surata düşürilen filmler görkezildi. Binýat hem-de Owaz filmlerinde türkmen halkynyň öz däp-dessurlaryna aýawly çemeleşýändigi, Watana bolan söýgi, pähimlilik, asyllyk barada gürrüň berilýär. Mundan başga-da myhmanlar üçin Mary şäheriniň ajaýyp künjekleri boýunça gezelençler guraldy. Medeniýet halkyň kalbydyr diýen şygary öňe süren mähriban Arkadagymyz tarapyndan milli medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmek, oň düýp many-mazmunyny ýaş nesillere düşündirmek, senetçilerimizi, amaly-haşam şekillendiriş sungatymyzy, milli mirasymyzy hem-de gymmatlyklarymyzy dünýä ýaýmak babatda uly işler amala aşyryldy. Arkadagly Serdarymyzyň başlangyjy bilen geçirilýän bu giň gerimli çäre her ýyl ýurdumyzyň dürli sebitlerinde guralýar hem-de milli medeniýetimiziň aýdyň we köpöwüşginli aýratynlyklaryny äşgär edýär. Köp sanly adamlaryň medeni gymmatlyklary bilen tanyşmagyna, täze zehinleriň ýüze çykarylmagyna ýardam berýär. Hepdeligiň milli öwüşginler çaýylan şäherleri Türkmenistanyň abadançylygyny, durnukly ösüşini, parahatçylygyň hem-de ösüşiň belentliklerine tarap okgunly hereketini alamatlandyrýar. Şonuň üçin hem bu sungat forumyny doly derejede halkymyzyň ruhubelentliginiň baýramy diýip atlandyryp bolar. Medeniýet hepdeligi bu ulgamyň dürli ugurlaryna ozaly bilen bolsa, türkmen halkynyň ruhy mirasyny gorap saklamak, öwrenmek hem-de Ýer ýüzünde wagyz etmek, döredijilik işgärleriniň hünär taýdan ösüşini höweslendirmek boýunça geçirilýän işler hakynda düşünje berýän özboluşly çäre bolup durýar. Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde sungat, döredijilik işgärleri duşuşyklar geçirip, geljekde göz öňünde tutulan iş meýilnamalaryny kesgitleýärler. Duşuşyklar işjeňligi hem-de netijeliligi bilen tapawutlanýar. Döredijilik forumynyň üçünji güni konsert bilen tamamlandy. Onda Balkan hem-de Daşoguz welaýatlarynyň aýdymçylary, döredijilik toparlary öz ussatlyklaryny görkezdiler. Halk hem-de häzirki zaman aýdym-sazlary ýaňlandy, joşgunly tanslar ýerine ýetirildi. Konsertiň dowamynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni, ýurdumyzda Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan beýik işleri wasp edýän joşgunly çykyşlara giň orun berildi. Aýdym-sazlaryň owazy bu günki wakalar mynasybetli guralan dabaralara utgaşyp, baýramçylyk öwüşginini çaýdy. Ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýetli wakalaryň aýdym-sazly çykyşlar bilen utgaşdyrylmagy ajaýyp däbe öwrüldi. Munuň özi medeni çäreleriň ähmiýetini has-da belende göterýär. Şol bir wagtda-da, konsertiň dowamyndaky çykyşlar türkmenistanlylaryň jebisliginiň hem-de döredijilik zähmetiniň, ylhamynyň hakyky baýramyna öwrüldi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ugurlar boýunça gazanýan ösüşlerini wasp edýän aýdymçylaryň, sazandalaryň hem-de tansçylaryň çykyşlaryna konsertalyjylar uly ruhubelentlik bilen tomaşa etdiler. Şeýle-de şowhunly el çarpyşmalary bilen artistleri alkyşladylar. Munuň özi sungat ussatlarynyň zehinine berilýän ýokary baha bolup durýar. Konsertiň tapawutly aýratynlygy türkmen sungatynyň baý kuwwatyny şöhlelendirýän çykyşlaryň köpdürlüliginden ybaratdyr. Konsertdäki köpöwüşginli çykyşlar iki müň ýigrimi ikinji ýylyň Halkyň Arkadagly zamanasy diýen şygary bilen berk baglanyşyklydyr. Joşgunly çykyşlarda ägirt uly özgertmeleriň başyny başlan Gahryman Arkadagymyzyň hem-de häzirki wagtda üstünlikli dowam edýän Arkadagly Serdarymyzyň beýik işleri, mähriban topragymyzyň gözelligi wasp edildi. Ýurdumyzyň meşhur döredijilik toparlary, belli halk aýdymçylary hem-de türkmen estradasynyň ýyldyzlary, folklor toparlary öz ussatlyklaryny görkezdiler. Olaryň tomaşaçylara sowgat beren ajaýyp çykyşlary ýerine ýetirijilik ussatlygy tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi. Şunuň kimin toý çäreleri ildeşlerimiziň diňe bir ruhuny galkyndyrman, eýsem-de olaryň watançylyk duýgularynyň ösmegine-de uly täsir edýär. Çünki olarda agzybirligiň hem abadançylygyň, hormatly Prezidentimize bolan beýik hormat-sarpanyň ýokarydygy ýüze çykýar. Umuman, aýdym-sazly çykyşlaryň owazy ata Watanymyzyň ajaýyp döwrümiziň waspy bolup ýaňlandy. Konsertiň ahyrynda gatnaşyjylar tarapyndan ýerine ýetirilen aýdymyň ruhuňy göteriji sözlerine hem-de joşgunly mukamynda ýurdumyzyň gazanan üstünliklerine bolan tüýs ýürekden buýsanç beýan edildi.

Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlar, duşuşyklar, dürli çäreler ýurdumyzyň ähli ulgamlaryndaky ösüşlerini şöhlelendirýär. Olaryň baýramçylyk dabaralar bilen utgaşmagy aýratyn ähmiýetlidir.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy hormatly Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Maslahat merkezine ýaşlaryň gatnaşmagynda döwlet ýaşlar syýasatynyň Bu ulgamda milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meseleleri boýunça geçiren maslahady ýaşlarymyzda ruhubelentlik duýgusyny döretdi. Şu mynasybetli Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda geçirilen hoşallyk maslahatlary uly ruhubelentlige beslendi. Onda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiniň deputatlary, ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary, talyplar gatnaşdylar. Ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özünde jemleýän binýady esaslanýan ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyza, halkymyza, ajaýyp milli däp-dessurlarymyza wepaly, bilim we terbiýe almaga, sport bilen meşgullanmaga, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli, ruhubelent ýaşlar kemala gelýär. Türkmen ýaşlary Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň geljegi. Ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hünär taýýarlygy esasynda kämil şahsyýet bolmagy, döredijilik ukyby we pikirlenmek başarnygy jemgyýetimiziň kämilleşmegine hem-de döwletimiziň ösüşine uly itergi berýän güýçdür. Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçirilen ylmy-amaly maslahat Magtymguly türkmeniň ruhy dünýäsiniň, medeniýetiniň, milli gymmatlyklarynyň genji-hazynasydyr diýlip atlandyryldy. Magtymguly Pyragynyň watansöýüjilik goşgulary çykyşlaryň özenindedi. Aýdym-sazlar bilen utgaşan çärä ýokary ruhubelentlik mahsus boldy. Türkmen oba hojalygy uniwersitetinde medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli uniwersitetiň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda Milli medeniýetimiz we sungatymyz halkymyzyň ruhy baýlygydyr atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler türkmeniň beýik akyldary hem milli şahyry Magtymguly Pyragynyň ömür dörejiligi, oň şygyrlaryndaky öwüt-ündewler, watançylyk, döwletçillik düşünjeleriniň beýan edilişi barada, şeýle-de oň dörejiliginde milliligiň, ruhy galkynyşyň we medeniýetiň aýratyn ornunyň bardygy barada giňişleýin gürrüň berdiler. Türkmen oba hojalygy institutynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Milli medeniýetimiz we sungatymyz halkymyzyň ruhy baýlygydyr atly ylmy-amaly maslahat geçirildi, onda çykyş edenler Milletiň mertebesine deňelýän medeniýeti ynsan köňlüniň nury, pederleriň paýhas gory, milliligiň sallançagy, milli baýlyklaryň altyn täji, ahlak we edep ýörelgeleriniň binýady, ylhamyň gözbaş akabasydygy dogrusynda gürrüň berdiler. Çykyşlarda Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda milli medeniýetimizi ösdürmäge aýratyn üns berilmegi netijesinde, merdana halkymyzyň ösen ruhy dünýäsini, baý medeni mirasyny açyp görkezýän medeni çäreleriň gerimi barada giňişleýin durlup geçildi. Türkmen döwlet medeniýet institutynda geçirilen çäre şanly seneler bilen bagly boldy. Türkmen döwlet maliýe institutynda şanly seneler bilen utgaşyklykda geçirilen ylmy-amaly maslahat Türkmenistanyň maliýe-ykdysady we bank ulgamlaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary diýlip atlandyryldy. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginde, şeýle hem Gurluşyk we binagärlik ministrliginde geçirilen maslahatlar baýramçylyk çäreleri bilen utgaşdy. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda geçirilen çäre Arkadagly medeniýetim, sungatym, berkarar döwletde artýar gymmatyň diýlip atlandyryldy. Şekillendiriş sungaty muzeýinde paýtagtymyzyň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy tarapyndan geçirilen döredijilik duşuşygy şanly seneler bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guramagynda Bagtyýarlyk döwrüniň medeniýeti we sungaty atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Dabaraň dowamynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň aýdym-saz toparynyň çykyşlary ýokary şatlyk-şowhuna eýe boldy. Paýtagtymyzdaky Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň guramagynda Medeniýet, halkyň ruhy baýlygy atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde geçirilen ylmy-amaly maslahat Türkmenistanyň medeni diplomatiýasy milli mirasyň özboluşly bölegini gorap saklamagy diýlip atlandyryldy. Şanly seneler mynasybetli Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda geçirilen çäre ýokary ruhubelentlige beslendi. Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň geçiren çäresi baýramçylyk dabaralarynyň üstüni ýetirdi. Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tarapyndan Magtymguly ylham çeşmesi atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şu gün ýigrimi dördünji iýunda sagat ýigrimiden ýigrimi bäşinji iýunda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyna az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan teýle sekuntda sekiz-on üç metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesi-ne ýigrimi üç, ýigrimi sekiz gradus maýyl, Gündizine otuz alty, kyrk bir gradus yssy, kenarýaka etraplaryna otuz, otuz bäş gradus maýyl bolar. Ahal welaýatyna az bulutly howa bolup, nemaz günordan teýle sekuntda sekiz, on üç metre etýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi dört, ýigrimi dokuz gradus maýyl, gündizine otuz ýedi, kyrk iki gradus yssy bolar. Mary welaýatynda açyk howa bolup, demirgazgünordan teýli sekuntda dokuz, on dört metr etýän şemal öser. Howa gijesi ýigrimi dört, ýigrimi dokuz gradus maýyl, gündizine otuz sekiz, kyrk üç gradus yssy bolar. Lebap welaýatynda açyk howa bolup, demirgazy-günordan tegli sekuntda dokuz, on dört metr etýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bäş, otuz gradus maýyl, gündizine otuz ýedi, kyrk iki gradus yssy bolar. Daş welaýatyna açyk howa bolup, dymyna-da günordan teýine sekuntda ýedi, on iki metre etýän şemal öser. Howa gijesine ýigrimi üç, ýigrimi sekiz gradus maýyl, gündizine otuz alty, kyrk bir gradus yssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tegelýän sekuntda sekiz, on bir metr etýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bäş, ýigrimi ýedi gradus maýyl, gündizine otuz dokuz, kyrk bir gradus yssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň ýigrimi bäşine magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, tomus paslynda howanyň derejesiniň ýokarlanýandygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, Günüň ýiti şöhlesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäris. Mähriban ildeşler, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.

Adam üçindir. Hoş wagtyňyz.